Ā, ka hoki ngā mahara nei ki a rātou kua, kua ngaro atu nei te tirohanga kanohi nei, ā, ki a, ki a, a Koro, ā, me, me tana hō rangatira a Kura, ā, nā rāua, ā, ahau mātou i, i manaaki, ā, i a mātou e haere ana nei ki te Whare Wānanga o Wikitōria. ā, ka hoki ngā mahara hoki ki a, ki a Rāwiri, ā, Rangitauira, nei taku hoa i, ā, e Joe, ā, ka, ā, ka noho, ā, mātou i, ā, mātou ko Tom, ā, i te whare o Wea, nei te, te whare noho nei, te whare wānanga o, o Wikitōria, ā, mō ngā tau e toru. Uh, uh, nō reira, uh, haere, haere uh, i te hunga uh, wairua uh, uh, moi mai uh, i roto nei, uh, i raro i ngā parerau nei o tō tātou kaihang. Uh, Ā, tēnei te mihi atu nei ki a koe, ā, e Joe, ā, me te mōhio anō kāore ahau i te tino hiahia ki, kia uru mai, ā, engari, nā ahau i kī mai, ara mai ki te tautoko, ā, te tuahine nei a, a, a Cathy, ā, Nō reira, kei te harikoa, kei te harikoa tēnei te tautokake nei o kupu kōrero katoa e Cathy. Tino pai ki te whakarongo atu nei ki a koe e whāki ana nei ngā kōrero e pā ana nei ki te rōpū o te reo Māori. Nō reira, mīharo katoa nei ō kōrero nei i te tuahine. E Hiria, e kī, he roa te wā, tēnā koe i Ngāi Tūhoe. Āe, he kite ngā kanohi, he hoki ngā whakaaro. Ki tērā hoki nei o Ngāi Tūhoe nei a Tāmati, Tāmati Crutcher, Ā, me, me te ā, tuahine hoki nei a, a, a Tāwini, Tāwini ā, ā, Rangihau. Ā, ā, nō reira ka, ā, ka, ka nui te mihi atu nei ki a, ki a koutou ā, katoa. Ā, ahau nei, ā, ā, ā, i, i tupu ake au i, i Ōtautahi, Ā, ā, kāore ōku taringa i rongo nei tō tātou reo. Ā, kāore, ō, ō, taihoa, taihoa, i ētehi wā, ka, ka rangona nei te, te kapa haka o te Kāreti Kura Māori ā, o Te Waipounamu. Ā, i te wā i haere ahau nei ki te, ki te kura tuatahi me te kura, ā, tuarua, ā, kāore he, he reo Māori, kāore he, he, he tikanga Māori. Ā, oh, i haere ā mātou ā, i te wā, nei, i te, i au e haere ana nei ki te kura tuatahi, i haere ā mātou nei ki te ā, Muhiama o Waitaha, kia kite ai nei ngā o tāua, o tātou nei tūpuna i hoki mātou nei ki te kura kia hangaia nei tētehi pā paper mache, koina noa iho. Koina noa iho. Ā, āe, i, i kare hau nei i te, i te, i te kura, ā, i te wā ka haramai tētehi ā, kaiako ā, ki te, ā, ki te whakaako nei tētehi haka. Engari, i tae mai ā, mō tētehi rā, ā, ā, mō te rā kotahi anake. Ā, i te wā ka haere ahau nei ki te kura ā, tuarua, kāore uh, uh, uh, well, i, i ako, i, i ako, ngā reo i akona i a hau, nei, ko te reo wiwi uh, me te reo Latin, nei, koina. Kāore, kāore he reo Māori. Uh, nō reira, uh, I runga nei tētehi nei o aku wawata, aku moimoia i tae mai nei taku kuia ki ahau. I te wā nei o taku whānautanga, nō muri mai i taku whānautanga ka hoki māua nei ko Māmā nei ki te kāinga o te whānau, i reira nei te kuia. uh, uh, taku kuia ake nehe. Uh, waru te kau mā waru ōna tau. Uh, uh, tino kaha nei te kuia ki te kōrero Māori. Uh, uh, tino waimaria nei um, uh, uh, taku uh, matua kēkē nei a Iwi Kātea. Uh, I te mea i haere tahi rāoa nei ki ngā toa o Riwini, nei ko ana te ingoa nei o te, o te taone uh, e ai ki, ki aku uh, mātua tūpuna, ko ana te ingoa uh, tūturu nei o te ingoa uh, o te taone o Levin, ko, ko Riwini. I haere rāua nei ki te Riwini nei ki ngā toa Pākehā. I haere nei taku uh, matua kiki nei hei kai uh, whakapākehā. Uh, no reira, uh, tino waimaria nei tō mātou whānau uh, uh, i, i, i te kuia um, kōrero Māori. Engari ko te raru uh, i mate i a... Uh, uh, oh, no muri mai nei i taku whānautanga. Uh, engari, i, i hara mai, uh, Kathy Karunoa hau nei pēa nei ki a whāki atu e nei tūāhuatanga nei ki a, ki a koutou, i a, i a Hōmā. Uh, engari, haramai nei taku kuia, i runga nei tētehi moi moi a ki a, ki a haere ki te whare wānanga o Wikitoria. Ā, nō reira, ā, ka, ka tae atu ahau nei ki, ki waenganui nei i a koutou. Ā, koutou, ā, āhua matatau ki te kōrero Māori. Uh, tak, mena, me āta titiro ahau nei ki taku haerenga reo Māori, e hoa mā, i tīmata mai ahau nei i te kore. I te kore, i, i tai atu ahau me taku mihi poto, ki aura, tēnā koe, uh, me ta, tahi rua tōru whā. Koina, koina noiho. Hei aha, ka tīmata ahau nei ki te ako i te reo, ki te tūtaki nei aku hoa e ngākau nui ana nei ki te whakarau ora tō tātou reo. Ae, he tino roa taua haerenga. Kāore ahau e hea ana ki te whāki atu nei uh, o kāore he wā, ne, ki te whāki atu um, ngā huatanga katoa i pāna ki taua um, haerenga rā. Engari, uh, ai, uh, uh, e, e rua te kau aku tau nei i te wā tau o te whakatakotoranga. Koinā hoki nei tō pakaketanga, āe, tata ana, e rua tekau ngā tau ōku tau. Engari ka riro i ahau nei te mahi hei, kia haere nei ki te taha o ngā kaimahi a niupepa a a a papaho a a kia kia kia mohio ai rātou ai a te 14 o Hepetema a ka tū te a te te reo a te rā ā, reo Māori, ā, ā, kia whakatakotoria, ā, te pitihana, ā, reo Māori. Ā, koa, koinā, ā, tāku, ā, hei tautoko nei i te, ia, i te kaupapa. Ā, i, i reira nei te, te koroua, ā, ā, ā, Te, Te Unuku Rene, Ā, o nāna i, i ā, ā, ngā tauira ā, i, i wero, ā, āe, e tika ana nei tō, ā, tō kōrero, ā, e Cathy. Ā, mm. Ā, Uh, ai, a te wā ka, ka tūtake nei uh, uh, tātou ki tō tātou atua um, uh, me tana pātai uh, i pēwhētia nei e koutou te reo rangatira i hoatungia nā i au ki, ki a koutou. Uh, me te mōhiwa anō nā te atua, uh, well, i runga nei ngā

Ai. uh, tēnā koe e, e, uh, e te whaea ngoingoi, uh, tino ātāhua, uh, uh, nā hau i tito nei te taua waiatara tino, tino ātāhua. Uh, ai, i, i mahi a hau i roto nei i ngā, i ngā whare wānanga e, e whā uh, ki te whakaako nei te reo, ā, ā, oh, ki a rātou kātahi anō ka tīmata, ā, ki te ako, ā, he, he, he kai kau, ā, kau, oh, he kai kau hau, hautū, ā, reo Māori ahau, ā, i roto i te wānanga o Raukawa, ā, me te whare wānanga o te Pīhopa Tango Aotearoa. Ā, i te tau ā, ā, 94 ka motuhia ahau nei hei, hei minita i roto nei te Hāhi Mihingare, ā, ka tīmata ahau nei ki te whawhai nei te whawhai pai e pā ana nei ki tō tātou reo. Ā. Ae, kua kua whakaaetia e Te Rūnanga Nui nei o te Hāhi Mingare a te tau 29 ka kōrero mātou i te reo Māori i roto nei ngā mahi, i te nuinga nei o ngā mahi o te Hāhi Mihingare. Nāku i kōkiri, nā te Hāhi i tautoko. Nō reira, kua pau pea nei aku uh, uh, taku taima uh, e Joe. Uh, engari kia, ai, koina.